Hello, DVCS tu ngai tu nglum tiin nan kut kanin tlai hna. Tu chung thong pang karak chim lai. Hakha khua mai chit ni suri lamzo nak le thlacam nak chu Hakha Carson Hall tu asi te thong kan thai. Lamzo nak chu chun suimilam pahnih in thok asi i lamzo chuah hlan ah hlasak nak, betoi chim nak, bezai rel nak le zuk thai mi hmuh sak nak zong an tua. Lamzawhnak cu Kharsanhol in thawk a si i Hakha khuathar Ralhmung Cerhtual ah dinhter a si. Lam a zawhmi hna cu Hakha mino humhimnak lei ṭuanvo latu hna nih humhimnak an lakpiak hna i lam an zawh. Hakha khua lam a zawhmi hna cu ralkap le palek nih nithum chung hramhram in mibu an rak ṭhek hna i a hnu bik mibu ṭhek ni March nikhat hnu cun ralkap le palek nih mibu ṭheknak a um ti lo. Hakha khua duhlonak langhter ruangah tlaihmi minung kul nga an si i cu chungah minung kul le khat thlah ṭhan an si. A tangmi minung pali tu cu nihin tiang thla an si rih lo tiah thawng kan theih. Cun March ni sarih zan suimilam pasarih ah Myanmar ram remdaihnak caah thlacam a si i hi thlacamnak cu electric mei van loin Phayongdan van in thlacam a si. Cun March ni sarih ni ṭhiamṭhiam ah Hakha khua Khrihfabu kip nu bu i fonh in bu cheuh lampi zongah thlacamnak an ngei tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Tedim peng palek minung sawmli nih CDM kan lut tiin March ni ruk ah cathanh an chuah. CDM a lutmi palek minung sawmli nih cathanh an chuahmi chungah palek rianṭuan kan zuam ti lo caah CDM kan luhmi a si lo. Uknak a latu ralkap kuttang ah rianṭuan kan duh lo caah a si. Rammi nih thimmi cozah a kai hlan chung paoh cu rammi sinah dai tein kan duhnak kan langhter lai i rammi nih thimmi cozah a kai tikah kan rian kan pehzulh te lai tiah an langhter. Cun cathanh an chuahmi chungah biapi ngai in an langhter rihmi cu rian in kan chuak lo, ramkhel rian kan ṭuan zong a si lo i cunglei upa zei ah kan rel hna lo zong a si lo. CDM kan luhnak ah palek he aa pehtlaimi thilri zeihmanh kan i kalpimi an um lo. Cozah thar a kai tik zongah palek fak tuk in a tlaihhremtu zulhphung kan hrawhpiak u tiah an langhter. Chinram chungah tidim peng lawng si loin peng dangdang palek CDM a lutmi tampi an um ve tiah thawng kan theih. Chin ramkulh lamsulei zung Mindat pengkomh Mindat peng Paletwa peng Matupi peng Kanpalet peng Rizwa le Leilenpi ah rian a ṭuanmi minung sawmthum nih CDM kan lut tiin Machninga ah cathanh an chuah CDM a lutmi minung sawmthum nih cathanh an chuahmi chungah a liamcia kan rian kongah upadi kalhmi kan ngei lo i kan rian a tlamtlinh mi kan si. CDM kan luhmi hi a ruang um loin zungkai kan tlolhmi a si lo. Ralkap kuttang ah rianṭuan kan duh lo caah a si tiah an langhter. Cun CDM a lutmi lamsul lei zung rianṭuantu minung sawmthum nih rammi nih thimmi cozah a kai ṭhan tikah kan rian kan pehzulh ṭhan te lai. Rian in kan chuak lo tiah an langhter chih. Hakha University luhnak innka cu March ni sarih ah Hakha University Students Union, HUSU, nih an khar tiah thawng kan theih. Hi bantukin Hakha University siangngakchia nih innka an kharmi hi March ni sarih ah ralkap nih Hakha University cu hmunhma khuarnak ah an hman caah a si tiah thawng kan theih. Hi kongah Chin Ramkulh Uknak Council Chairman Pu Ngun San Aung pehtlaih a si i Pu Ngun San Aung nih hi thil kongah ka theihmi le ka hngalhmi um lo tiah a chim. Hi kongah Hakha University Vice Chancellor pehtlaih a si i Head of Management nih a theih lai tiah a chim. Hakha University Siangngachia nih Hakha University Head of Management an pehtlaih i Vice Chancellor Dr. Lian Zu Khup nih hmunhma rak pe hna ka ti caah hmunhma kan pekmi hna a si tiah lehnak a tuah. Hakha University Vice Chancellor Dr. Lian Zu Khup le Head of Management Angelus Lai Bawi U cu ralkap he pehtlaihnak an ngei tiin Hakha University limhang tlaktertu nan si tiah Hakha University Students Union HUSU nih February ni kul le niruk lio ah cathanh a rak chuah bel cang tiah thawng kan theih. Hakha khua sang khuabawi minung paruk nih CDM kan lut tiin March nisarih ah cathanh an chuah. CDM a lutmi sang khuabawi hna cu Hakha khuahlun khuabawi, Dorhlun khuabawi, Hakha thar number one khuabawi, Hakha thar two khuabawi, Hakha khuathar khuabawi le Dothar khuabawi an si. CDM a lutmi khuabawi minung paruk nih cathanh an chuahmi chungah a liamcia kan rianṭuanmi ah Ramkhel kong kan thiang. Upadi kan buar lo i cunglei upa tlangtlaknak tangah fel tein rian a ṭuanmi kan si. Ralkap uknak tangah rianṭuan kan duh lo caah hi bantukin CDM kan luhnak a si tiah an langhter. Cun cathanh an chuahmi chungah rammi nih thimmi cozah a kai hlan chung paohpaoh ralkap uknak a cohlangtu zeibantuk cozah zungkip rian hmanh kan ṭuan kho lo. Khuami kan dawt lo le kan zawn ruah lo a si hrimhrim lo i khuabawi rian zong in kan chuak lo. Rammi sinah kan duhnak kan langhter bia a si tiah an langhter. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Thiling khua ah palek nih hriamnam hmang in mibu an thek lio ah mino pakhat nunnak a liam. Makwe ramthen Kankaw peng Thiling khua siin kam March ni sarih zan suimilam pare hrawng ah duhlonak langhter lio ah kumhlei kua mino pakhat a nunnak a liam hi a si. A nunnak a liammi hi Palek le ralkap nih meithal kuanfang taktak in a tang ah an kah caah a nunnak a liam hi a si. Hi kong ah Thilin khuami pakhat nih duhlonak kan langhter lio ah Ku Aung Kong Myat an tlaih i bawmh ding in kan kal lio ah hi thil kan ton hi a si tiah a chim. Minung pakhat a nunnak a liam lawng si loin minung pasui leng fak ngai in hliam an tuar. Tutan hi Thilin khua duhlonak langhternak ah minung nunnak a liam a voikhatnak a si. Ramchung hmunkip i duhlonak a langhtermi hna cu ralkap le palek nih hramhram in mibu an chak hna caah a tlawmbik minung sawmnga le panga leng an nunnak a liam cang tiah DVB nih a ṭial. CDM tel a duhmi caah innka kan hon peng tiin Committees Representing Pyitawngsu Hlacaw CRPH Pyitawngsu Minister Dr. Zoe Su nih a chim. CDM tel a duhmi cu a hnu bik March ni riat ah CDM luh ding in Dr. Zoe Su nih a rak chim bel. Cu kong ah Dr. Zoe Su nih A hnu March ni riat ah CDM luh ding in ka rak thanh ko nain CDM luh a duhmi caah cun innka hun peng a si ko tiah a chim. Dr. Zaw Wei Su nih CRPH le tlangcungmi hna zong tonnak kan ngei i a tlangpi in kan ruahnak le kan duhning aa khat dih tiah a chim chap. Dr. Zaw Wei Su hi thihdan pek khawhnak ding tiangin tazacuai timh a si i Lahta palek zungah rampi limhang tlaktertu upadi zong in tazacuai cangmi a si tiah BBC nih a ṭial. DVC a zohtu ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. March ni kua ah kan i tong ṭhan te lai.